אין די לעסן גיי איך עקספלעינען וואס איז די ביד עסק ספרעד, פארוואס איז אזוי וויכטיג אין אפשענס טרעידינג, און וויאזוי קען עס אפעקטן דיין טרעידינג, דיינע פראפיטס, דיינע לאסס, און וואס די מוזט זיין קעירפול, דארפסט זייער שטארק אבאכט געבן, פאר די גייסט מאכן א טרעיד, און איך וויל דיך קודם דערמאנען אז אפשענס טרעידינג אינוואלווד אסאך ריסק, רוב מענטשן וואס שפילן זיך ארום מיט אפשענס פארלירן געלט, און איך בעט דיך דו זיי נישט פון די סטאטיסטיקס, טאטש נישט קיין אפשענס, פאר די ווייסט נישט וואן הונדערט וואן טאוזענט פערסענט וואס די טוסט, און אויב די האסט עני קוועשטענס אדער עני קאמענט וואס די ווילסט איך זאל קאווערן אין פיוטשער ספעסיפיק טאפיקס, פליז לאז איבער א קאמענט און איך וועל בלי נדר טרייען צו קריעטן א ווידיאו אויף דעם אויך. סאו וואס איז ביד ענד עסק? בכלל, איך רעד שוין פון ביד און עסק ספרעד, וואס מיינט ביד און עסק? ביד איז בעסיקלי די העכסטע פרייז וואס איינער איז גרייט דיך צו באצאלן, סאו לאמיר זאגן אז דו ביסט א סעלער, ווילסט פארקויפן א אפשן, ווילסט פארקויפן א סטאק, אדער דו ווילסט פארקויפן א הויז, נישט קיין חילוק, מענטשן ווילן קויפן דיין הויז באט פאר ספעסיפיק פרייז, און יעדע זאך האט עפעס א פרייז, וואס איז די העכסטע פרייז וואס איינער איז גרייט צו באצאלן? דאס הייסט די העכסטע ביד. עסק איז וואס איז די לאועסט פרייז וואס איינער איז גרייט פאר פאר וויפיל איינער איז עס גרייט צו פארקויפן סאו לאמיר זאגן דו ווילסט קויפן א אפשן דו ווילסט קויפן א סטאק דו ווילסט קויפן א הויז ס'איז דא אסאך הייזער אסאך סטאקס אסאך אפשענס אין די מארקעט וואס איז כ'רעד יעצט למשל אלעס איז די זעלבע וואס איז די לאועסט פרייז וואס איינער איז גרייט צו אפערן זיין אפשן פאר דיר סאו ווען דו קויפסט עפעס אין די מארקעט קויפסטו עס פאר די עסק ווייל דו באצאלסט דאך וואס די לאו איז וואס איינער איז גרייט צו בעטן פאר עס צו באקומען פאר עס, אבער ווען דו פארקויפסט עפעס פארקויפסטו עס פאר די ביד וואס איז די העכסטע פרייז וואס איינער איז גרייט צו באצאלן, יעצט די צוויי זאכן איז דאך אפגעטייטשט, די העכסטע ביד מיט די לאועסט עסק. איז געווענליך דא א חילוק צווישן די צוויי, און דאס ווערט אנגערופן די ספרעד, די ספרעד צווישן די עסק און צווישן די ביד, למשל אויב דו האסט א ביד פון איין דאלער און א עסק פון א דאלער צען, איז די ספרעד פון דעם צען סענט, און ווי גרעסער די ספרעד איז, אלץ מער קאסט דיך אריינצוגיין אדער ארויסצוגיין פון א טרעיד, סאו למשל אז דו ווילסט אריינגיין אין א טרעיד און דו דארפסט באצאלן א דאלער צען, ווייל די די די לאועסט עסק איז א דאלער צען און נאכדעם ווילסטו עס צוריק פארקויפן און דארפסט עס פארקויפן פאר די העכסטע ביד און די העכסטע ביד איז א דאלער האסטו פארלוירן צען סענט נאר וועגן דעם ווייל די ביסט אריין און די ביסט צוריק ארויס פון עס. פארוואס איז דאס וויכטיג ווען די טרעידסט אפשענס? ווייל די דארפסט פארשטיין אז סטאקס האט אויך א ביד עסק ספרעד באט געווענליך האט עס א קלענערע ביד עסק ספרעד ווי אפשענס ווייל אפשענס איז ווייניגער ליקוויד ווי סטאקס סאו ווען דו האסט א גרויסע ביד עסק ספרעד קען דיך עס מאכן פארלירן אימידיעטלי גלייך ווען דו גייסט אריין אין די טרעיד נאך פאר עס איז אפילו געהאט א טשענס צו סוקסידן האסטו פארלוירן געלט אויף די אפשענס טרעיד סאו דו דארפסט זייער שטארק קוקן צו ס'האט א טייט ביד עסק ספרעד אדער ס'האט א ווייד. ביט עסק ספרעד א טייט לאמיר זאגן איינס צוויי סענט דיפרענס אקעי איז נישט געפערליך ס'איז מען פארלירט נישט אזוי סאך געלט נאר וועגן אריינגיין אבער אויב דו האסט א ווייד ביט עסק ספרעד למשל עס קען זיין צוואַנציק סענט פֿופֿציק סענט אדער מער קען זיין זייער דעינדזשערעס אנלעס דו ווייסט הונדערט פראצענט וואס דו טוסט. סאו געב א קוק דא אויף די אפשן טשעין דו האסט דא דאס איז SPY און דו קענסט דא זעהן SPY איז וואן אוו די מאוסט ליקוואד זאכן וואס איז דא אויף די מארקעט וואס ס'טרעידט זיך פון די מערסטע וואס איז שייך, און דו קענסט דא זעהן אויף SPY לאמיר זאגן דא ביי די סיקס פארטי טו סטרייק פרייז האסטו דא א ביד און דא האסטו א עסק, די ביד איז נײַן דאלער מיט עלף סענט דאס איז די מערסטע וואס איינער איז גרייט צו באצאלן פאר די אפשן, די. ווייניגסטע פארוואס איינער איז גרייט צו פארקויפן די אפשן איז נײַן דאלער און פֿופֿצן סענט סאו קומט אויס אז דו האסט דא א ביד עסק ספרעד פון פֿיר סענט סאו פוינט אָ פֿאָר סקווער דאס הייסט א ליקוויד אבער יעצט ווען איך ריקארד דאס איז די אפשנס מארקעט צוגעשפארט און די סטאק מארקעט איז צוגעשפארט ממילא מאווט עס נישט ארום בשעת די מארקעט איז אפן קען זיין אז ס'וועט זיין אביסל מער א טייט ביד עסק ספרעד ווייל ווי נישט ווי דאס איז SPY און אסאך מאל איז דא נישט מער ווי איינס אדער צוויי סענטס ביד עסק ספרעד. באט לאמיר גיין צו א אנדערע, לאמיר זאגן אפילו א ליקוואד סטאק, כ'גיי צו באואינג, יא באואינג איז גאנץ א ליקוואד סטאק, באט נאך אלץ איז עס נישט SPY, כ'עפן עני פון די סטרייק פרייסעס דא קענסטו זעהן ס'איז דא א ביד עסק ספרעק פון נײַנצן הונדערט דרײַ און פֿופֿציק אווער נײַנצן הונדערט פֿיר און זיבעציק, דאס מיינט א דרײַסיק סענט ביד עסק ספרעד, סא לאמיר זאגן דו קויפסט דעי אפשן, און דו גייסט באצאלן נײַנצן דאלער מיט פֿינף און זעכציק סענט פאר דעי אפשן וואס דו קויפסט, און גלייך נאכדעם זעסטו אוי איך האב נישט געמיינט צו קויפן איך וויל עס פארקויפן גייסט עס פארקויפן פאר אים פאר נײַנצן דאלער מיט פֿינף און דרײַסיק סענט סאו דאס מיינט אז די ביד אז דו האסט פארלוירן דרײַסיק סענט און פארגעס נישט א יעדע אפשענס קאנטראקט מיינט הונדערט האסט פארלוירן דרײַסיק דאלער פלעין פון דיין מיסטעיק וואס דו ביסט אריינגעגאנגען אפילו ביסט גלייך ארויסגעגאנגען פון עס האסטו נאך אלץ פארלוירן גלייך געלט. איינס פון די עצות נישט צו פאלן א וויקטעם פון א גרויסע ביד עסק ספרעד איז צו לייגן לימיט ארדערס, אז דו לייגסט א לימיט ארדער זאגסטו פאר די מארקעט כ'בין נישט גרייט צו באצאלן מער ווי דעם, סאו וואטעווער די פרייז זאל זיין, לאמיר זאגן אז דו זעסט א ביד עסק ספרעד פון פֿופֿצן סענט, פון דרײַסיק סענט, און דו לייגסט אריין א לימיט ארדער פון פֿופֿצן סענט מער ווי די עסק, ביסטו ערגעץ אינמיטן, האסט א טשענס אז דו גייסט ווערן פילט פאר די פֿופֿצן סענט אויך, און דו וועסט נישט דארפן באצאלן די גאנצע דרײַסיק סענט פון די ספרעד אויב יענער וועט אויך מוותר זיין אביסל פון זיינס, אויב די מארקעט מעיקער וועט מוותר זיין פֿופֿצן סענט פון זיין זייט און דו ביסט מוותר פֿופֿצן סענט פון דיין זייט קען זיין דו וועסט דאן ערגעץ אינמיטן, אבער ווען א סטאק איז נישט ליקוואד האסטו ווייניגער טשענסעס אז דו גייסט מצליח זיין מיט דעם, אבער אויב דו גייסט זיין דיסציפלינד מיט די זאך צו וואטשן נאר צו טרעידן סטאקס אדער אפשענס וואס האט א טייט ביד עסק ספרעד קען דיך עס שפארן זייער אסאך געלט. אווערטיים. איי האופ אז די לעסן האט דיך פיינעלי געהאלפן פארשטיין וואס א ביד עסק ספרעד איז און וויאזוי ס'קען דיך העלפן אדער שטערן אין דיין טרעידינג. ס'קען אויפעסן דיינע פראפיטס חס ושלום, נישט פאר דעם ביסטו דא, דו ווילסט דאך מאכן געלט. מאך זיכער אז דו לאזט א קאמענט אין די קאמענט סעקשאן צו לאזן וויסן אויב דו האסט עני זאך וואס דו ביסט נישט קלאר מיט דעם, און לייק און סובסקרייב צו די טשענעל אדער גיי צו חייםעקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג צו